Shalom bala menyadi dalam Tuhan, seharitu kitai betemu ba altar sampi. Sebedau kitai besampi, dulu kitai deka macha ari Bup Kudus. Bacha diambi kitai ari Injil Saint Mark bagi ti keenam, belabuh dibacha kitai ari ayat ke lima puluh tiga nyentuk ngagai ayat lima puluh enam. Jesus ngeraika orang di Genesaret. Lebuh sida udah ngelayang ke seberai, sida lalu sangkai di Genesaret lalu nanchangka perau sida. Lebuh sida angkat ari perau, Orang mayuh lalu tekala nya ngelala Jesus. Sida lalu berumban nesau orang mayuh di serata menua nya, lalu bebaikka orang ke sakit ngena peninduk sida ngagai sebarang endur alai sida ninga Jesus bisi. Lalu di sebarang endur ti digagai Jesus, nemuka genturung pendiau nengeri tauka diumai. Sida ngalika orang ke sakit ba sebelah pasar, lalu minta iya nejuka sida ke sakit nya negu puting serayung iya. Lalu semua orang ke negu serayung iya gerai magang. Haleluya! Puji Tuhan. Nyadi kitai macha pasal cherita orang mayuh ke negu Serayung Tuhan Jesus. Amen. Lebuh kitai besampi bala menyadi, lebuh kitai datai ngagai Tuhan, kitai dekaka kitai ngasaika kuasa Tuhan. Enti kitai agi ingatka cherita siku indu ke begetah dua belas taun, lebuh iya megai ujung baju Jesus, dia iya ngasaika kuasa pansut ari Tuhan Jesus lalu tama ngagai iya. Tekala nya, iya ngasaika pemedis iya lenyau. Darah badu agi pansut ari tubuh iya. Iya tadi ngiga Jesus, negu ujung baju Jesus, dataika iya ngasaika kuasa bisi datai dalam pengidup iya. Kuasa ti mai penyuman, ti mai pengerai, ti mai pengelepas. Baka nya mega kitai bala menyadi, lebuh kitai besampi ngagai Tuhan, kitai minta ngagai Tuhan, Awakka aku ulih negu serayung nuan Tuhan. Awak ka aku ulih negu baju nuan. Baju tu atauka serayung tu ngelambangka mulia Tuhan. Kitai deka besampi datai ke kitai ngasaika kuasa mulia Tuhan nya sangkai datai dalam pengidup kitai, baka ke nyadi dalam pengidup indu ke begetah dua belas taun enggau ke dalam cherita ke dibacha kitai tadi. Semua sida ke sakit ba genturung menua nya, baya nya di nengeri Di pasar, di umai. Jaku Tuhan nulis, Sida iya digeraika magang udah sida iya megai serayung Tuhan Jesus. Menyadi, ayat ke lima puluh enam, Lalu di sebarang endur ti digagai Jesus. Ditu iya nyebut, Nemuka nya genturung pendiau, reti nya, pengidup kitai kena ditemu orang bukai, semuti kitai ja nemu dalam pengidup kitai dia bisi sakit. Sakit dalam ati, sakit dalam runding. tauka sakit ba tubuh kitai empu secara fizikal tauka di nengeri. Di nengeri tu reti nya ba endur ke mayuh orang, ba endur kitai betemu enggau orang mayuh, ba endur kitai bersosial ba media sosial lebuh kitai begulai enggau orang bukai, kitai ngasaika bisi penanggul, kitai ngasaika bisi pemedis, kitai ngasaika ati kitai bisi pedis, kitai ngasaika kitai bisi mega ngemediska orang bukai. Semua utai tu awakka Jesus ngelawa iya. Tiap-tiap endur ke digagai Tuhan Jesus. Jaku Tuhan ditu madah, Semua ti negu serayung iya ba endur ke dilawa iya nya tadi, semua digeraika magang. Tu iya bejaku pasal ba umai sida iya mai orang ke sakit gali ba sebelah pasar. Pasar tu endur ti inggar penuh enggau macam-macam pengawa, kesibukan. Dalam pengidup kitai tiap-tiap hari, kitai sibuk. Untak kitai enda badu berunding udah siti-siti udah siti-siti mayuh utai deka diputarka kitai. Kitai ngangauka Jesus, kitai ngelaluka Iya, ngambika Iya mansa pengidup kitai. Kitai ngambi peluang lebuh kitai datai, kitai nguji negu serayung Iya. Dia kitai deka ngasaika baka ke diasaika indu ke begetah dua belas taun lebuh iya megai baju Jesus. Iya ngasaika bisi kuasa datai dalam tubuh iya. Dataika iya badu agi bedarah, udah nya iya ngasaika diri digeraika. Saritu kitai deka negu baju Jesus. Kitai deka negu serayung iya baka sida ke sakit dalam cherita tu tadi. Ngambika kitai digeraika dalam tiap-tiap sukut pengidup kitai, kitai digeraika. Amin. Bala menyadi aram kitai besampi. Sehari tu kitai deka nirika altar sampi dalam pengidup kitai, dalam ruang bilik kitai. Ya. Apai kami ti di serega. Lemai tu kami besampi niri negika nama Nuan dalam pengidup kami secara peribadi Tuhan. Lalu kami mega niri negika nama Nuan dalam ruang bilik kami. dalam kaul kami diri melaki bini, dalam kaul kami enggau bala anak kami. Kami nyerah ngagai jari nuan Tuhan. Ngambika nuan datai ngelawa lemai tu. Kami mega nyerahka Tuhan ngagai nuan umai, kebun, opis ti endur kami bekereja, sekula. Kami ngangauka nuan awakka kami lemai tu ulih negu baju nuan, negu serayung nuan ngambika kami digeraika. Kami ka besemak enggau nuan datai semak ka negu baju nuan Tuhan. Ngambi ka Tuhan kami ngasai ka mulia nuan datai dalam pengidup kami. Tuhan nuan meda lebuh dalam ati kami kami bisi telih. Tuhan kami belabuh enda liat ati. Enda kering semengat agi. Kami mai diri ngagai nuan kering ka kami Tuhan gerai ka kami dalam nama Jesus. Pia mega bala anak kami. Lebuh maya sida, ya Tuhan, nadai adi, nadai ati agi deka belajar. Lebuh maya sida, ya lelak. Lebuh maya sida begiga ke kereja, sida ti udah tembu belajar Tuhan. Lebuh maya sida, ya begiga ke endur bersekula. Lebuh maya sida, ya patah ati. Kami mai sida ngagai Nuan, Tuhan. Awakka Tuhan, sida, ya ulih negu serayung Nuan. Ngambika kuasa pengerai, penyuman, datai dalam ati, dalam pengidup sida iya, dalam runding, dalam semengat sida iya, sida iya dikering ke baru, sida nyadi orang ti kering baru, bediri baru. Tuhan, sida iya nyadi orang ti arapka diri empu dalam nama Jesus. Sida iya nyadi nembiak ti bagas, sida iya nyadi nembiak ti angkunka pengawa pelajar sida iya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nuan ti datai dalam pengidup kami lemai tu. Tuhan, awakka Nuan ngelawa altar sampi ke digaga kami dalam ruang bilik kami. Semua bala menyadi lemai tu ti datai mai ruang bilik diri empu, mai pengidup diri empu. Mai umai, mai kebun, mai semua pengawa, mai opis, mai bisnes ngagai jari Nuan, awakka Nuan merekatka dalam nama Jesus.

Di dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Puji Tuhan menyadi kitai sama meransang diri enggau jaku Tuhan tu. Lebuh semua sida ke sakit nya udah negu puting serayung iya lalu semua sida nya digerahika magang. Amen. Awakka kitai negu serayung. Awakka kitai besampi ngaga altar sampi ba rumah kitai. Lelebuh kitai negu serayung, kitai besampi dataika kitai ulih ngasaika mulia Tuhan nurun atas kitai. Dia kitai deka digeraika. Amen. Enggau tu, aku besampi awakka kitai ngasaika penyiru Tuhan Jesus. Ya. Pengasih Tuhan Jesus. Iya bisi enggau kitai. Iya bisi ba rumah aku ditu, iya bisi ba rumah nuan dia. Iya bisi enggau kitai. Iya semina nganti kitai ngangauka iya. Terima kasih bala menyadi, awakka Tuhan merekatka kitai semua. Dalam nama Jesus, amin.